Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз! 2016 елның 1 гыйнвар көнендә Теләче информ мәгълүмат үзәге үзенең 15 еллык юбилеен билгеләп үтте. Юбилей уңаеннан Теләче газетасын укучылар арасында махсус бәйге игълан иттек. Әлеге бәйгегә нәтиҗә ясар вакыт та килеп җитте. Конкурста җиңүчеләрне барлауда миңа Кыш бабай һәм Кар кызы ярдәмгә килер. Хәерле сәгатьтә башлыйк! Бәйгедә 107 кеше катнашты. Әлеге кешеләрнең исемнәрен без Кыш бабайның капчыгына салдык. Хәзер мин уйнатылачак бүләкне әйтермен, ә Кар кызы бәхетле җиңүченең исемен атар. Иң беренче бүләк итеп уйнатыла DVD-диск, музыкаль бомба. Җиңүченең исеме? Мухаметзянов К. Балык бавы. 65 нче номер. Котлыйбыз.
Икенче бүләк DVD диск, яңаның яңасы, яхшының яхшысы.
Рахматуллина Альбина Козаклар.
Өченче бүләк DVD диск, заманча клиплар.
Вафин Илфат Теләче.
Дүртенче бүләк Теләче радиосына ярты ел дәвамында бушлай бер котлау бирү мөмкинлегенә сертификат. Салихов Рәшит улы Мәтәскә.
Бишенче бүләк пыяла туңдырма бакалары. Ибрагимов Зөлф... Ибрагимова Зөлфия Тләче.
Алтынчы бүләк домино уена.
Олы мәтәскә Язилә Хайретдинова. Олы мәтәскә

Дәүләт чына гөлчәчәк теләче. Теләчедән гөлчәчәк.
Тугызынчы бүләк махсус теләче газетасыннан сувенир мендәрчек.
Бу бүләк безнең савышка китә икән, Айрат Альтапов дигән. Яраткан укучыбыз өчен махсус эшләтелгән мендәрчек.

Мал бүләк безнең теләчегә Райхана Байфиева. Икенчегә.
Уникенче бүләк ультралайт өстәл лампасы.
Әлеге бүләк иясе Кара Ширмәдән Айгөл Хаҗиева.
Унишенче бүләк итеп без янәдән махсус сувенир мендәрчек уйнатабыз, Татарстан гербы төшерелгән.
Музафарова Сөмбел шәпке.
Ундүртенче бүләк, кофейник.
Әлеге бүләк иясе дә Теләчедән Эльмира Кудбусова. Әйбәсен яңгырны. Юк инде, ник дөрес чыкты бит. Кала кала. Ничек ала инде?
Унбишенче бүләк, стена сәгате.
Күкшәдән Илсияр Сәләхова.
16 бүләк су чистарткыч фильтр.
Аланнан Гөлсинә Кыямовага әлеге бүләк.
Һәм чираттагы сувенир мендәрчек махсус теләче газетасыннан.
Күкшәдән Гөлия Сабирҗанова.
Он сигезенче бүләк көйдерми торган өслекле таба.
Максабаштан Усманов Җәлил дигән кешегә биреп бүләк.
19 бүләк плед.
Ләшдән Миләүшә Миңнуллина.
Егерменче бүләк кулдан эшләнгән махсус теләче газетасыннан сувенир сәгать.
Фатихова Резидә. Теләче. Теләче.
Егерме беренче бүләк, Смешные цены кибетеннән товар алу өчен бер мең сумлык сертификат. Айдар авылыннан Лилия Шәйхетдинова.
Тагын бер сертификат уйнатыла. Смешные цены кибетендә товар алу өчен бер мең сумлык сертификат.
Басса кемгә мына? Теләчедән Валиева Светлана.
Котлыйбыз. Һәм тагын бер сертификат смешные цены кибетендәге товар алу өчен 1000 сум.
Үзәктән Фәнил Корбанов. Котлыйбыз.
24 бүләк фотограф Энҗе Касимовадан бер бушлай фотосессия өчен сертификат. Теләчедән Гөлнара Хисамиева.
Котлыйбыз. 25-нче бүләк фото ателье үзәгеннән товар алу өчен 1000 сумлык сертификат.
Балыклы авылыннан Әминә Сафиуллина.
Чираттагы бүләктә фотоателье үзәгеннән товар алу өчен 1000 сум. Раль карточка төшәсең.
Күкшәдән Гаязова Әлфия.
Һәм 27 бүләк фото ателье үзәгеннән товар алу өчен шулай ук 1000 сумлык сертификат.
Теләчедән Әхмәтҗанов ИИ. Ә хәзер игътибар, без төп бүләгебез Ультра кәрәзле элемтә челтәре үзәгеннән ике сим-карталы Lumia 532 кәрәзле телефонын уйнатачакбыз. Болгатып алыгыз. Шулай дип. Кая каматам тирен? Менә ул әлеге Бисмиллахи рахманир рахим. Теләчедән Гөлсинә Шарифуллина. Котлыйбыз!
Әфәрин! Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шуның белән Теләче информ мәгълүмат үзәгенең 15 еллык юбилеена багышланган бәйгебезгә нәтиҗәләр ясалды. Без чын күңелдән әлеге бәйгедә безгә ярдәм күрсәткән иганәчеләребезгә рәхмәтләребезне җиткерәбез. Алар ультра кәрәзле элемтә үзәге җитәкчесе Линар Шәйхетдинов, Фотоателье Теләче салоны җитәкчесе Миннехаҗи Салихов, Смешные цены кибете хуҗасы Назыйм Агамалиев, Электроцентр кибете хуҗасы Гөлназ Кузьмина, фотограф Энҗе Касимова, Саба районы Байлар Сабасында Ильфани сәүдә үзәгендә урнашкан Ихлас кибете җитәкчесе Лилия Вафинлар. Барчагызга да бик зур рәхмәтләр сезгә! Ә сезгә, хөрмәтле укучыларыбыз, Теләче газетасы белән бергә булуыгыз өчен Бик зур рәхмәтләребезне җиткерәбез, җиңүчеләрне ихлас күңелдән котлыйбыз. Хөрмәтле Теләче газетасы укучылары, сезне барыгызны да 16 ел белән чын күңелдән редакция коллектив исеменнән тәбрик итәбез. Белгәнегезчә, безнең редакциябез Теләче информ 15 еллыгын билгеләп үтте. Без шушындый бик зур матур, грандиоз конкурс игълан иткән идек. Һәм менә бүген шушы конкурсны конкурска нәтиҗәләр ясадык. Нәтиҗәләр ясап, Бүләкләр үзләренең ияләренә тапшырылыр дип ышанып калабыз. Һәм киләчәктә дә безнең Теләче газетасына актив язылуыгызны сорап, сезнең сез безнең белән берлектә булуыгызны сорап калырбыз.